Узган гасырның җитмешенче, сиксәненче елларында, тарихчылар әйтмешли, социализмның чәчәк аткан чорында, Апас районының Крупский исемендәге колхоз, районда гына түгел, республикада да алдынгы хуҗалыкларның берсе була. Шуңа күрә дә биредә ел саен республика күләмендә һәртөрле семинарлар, киңәшмәләр уза. Без эшләгән чор, без эшләгән вакыт бик тә созидательный эшләр өчен мөмкинчелек биргән вакыт булды. мөмкинчелек булды. Колхозлар да әйбәтләнделәр, рәтләнделәр. Шулай ук авылда яшәүдә әйбәтләнде, зарплата ала башлады халык. Ул елларда хуҗалык белән Татарстанда танылган шәхес, Россиянең атказанган авыл хуҗалык хезмәткәре, сугыш ветераны Гашыйк ага Хәмидуллин җитәкчелек итә. Нәкъ менә ул лаеклы ялга киткәч, авылдашлары колхозга рәис итеп Мәхмүт Сәлаховны сайлап куялар да инде. Гашыйк абыйны әйтергә кирәк, бик көчле. Җитәкче ул бик яңалыкка омтылучан, авылларны бик вакытында төзекләндерде. Яхшы эшләгән кеше артыннан эшләп китүе үзе бер авырлык ул. Нинди генә авырлыклар, каршылыклар булса да, суккан җирдән эзәргә яратучы Мәхмүт сер бирми, үз тирәсенә үзе сыман яшь белгечләрне җыя, җиң сызганып эшкә алына. Сәрия апа Низамова колхозда 33 ел дәвамында экономист, бухгалтер булып эшли. Мәхмүт Миннуллович ул, чын җир кешесе. Чын җир кешесе, Ул җирне, халыкны бик тә яратты, бик тә хөрмәтләде. Эшли дә белде, эшләтә дә белде, хезмәт кешесен күрә дә белде, аның бәясен дә күрсәтә белде, бәясен дә түли белде. Авылның көнкүреш объектларын, биналарын төзүдә аның бик тә зур уңышлары. Менә без хәзер монда басып торабыз, менә мәчет, менә монда мәдәният йорты икетажлы. Алар барысы да Мехутави колхозда рәис булып эшләгән дәвердә салынган. Сүз дә юк, ул елларда колхозларда төзелеш эшләре планлы рәвештә алып барыла. Дәүләт тә ярдәм итә, авылда эшче куллар да җитәрлек. Чирмешән елгасы аша тимер күперләр салу да нәкъ шул чорда башлана. Бер күпергә 350-400 метр труба китә иде. Ул ун күпер ул. Менә шул ун күперне сугып чыгу өч елга барды ул. Өч елда аны инде трубасын да тапкан, урманнан имәнен дә Алып кайт, ярган, брус ясаган һәм алар менә 30-35 ел инде хезмәттәләр. Күперләр дигәннән, бу якларда беренче асылмалы басма да шул вакытта тезелә. Аны Мәхмүт абый, Венгриядә булганда күреп кайткан Дунай аша салынган басма үрнәгендә эшләтә. 45 ел бер мәртәбә ремонт узды монарга. Шуннан бирле монардан Халык авылны тоташтырып тора. Ул елларда колхоз һәм җирле авыл советларының кулга-кул тотынып, уртак максат белән һәм бер юнәлештә эшләве дә уңышка ирешүнең бер сере була. Без аның белән бергә эшләдек. Ул нинди генә сорау белән мин мөрәҗәгать итәмме, халык сораулары белән аңа керәмме, ул һәрвакыт уңай аларны барысын да уңай хәл итте. Әле хәзер дә Мәхмүт абый халык белән, халык мәнфәгатьләрен кайгырта. Аларның шатлыкларын бергә уртаклаша. Аларның авыр хәсрәтләре килгән чагында да ул беркайчан килмичә калмый. Туксанынчы елларда авылларда мәчетләр төзү башлангач, Мәхмүт абый үзенә максат куя, колхозлар таралып беткәнче, һәр авылда да мәчет салып калырга кирәк. Дөрес, халык булышты, осталарга зарплатасын бирү өчен, основном, ә бөтен материал, газ кертү, электр кертү эшләре Бөтенесе шәмдәр колхозга менә. Бүген инде дистә еллар узгач, ул елларның матур хатирәләре күңелдә, ә кайтарып булмаслык мизгелләре аклы-каралы фотоларда гына сакланып калган. Кышкы кичләрдә ул фотоларны Гөлсем белән еш караштыргалыйбыз, ди Мәхмүт абый. Ярты гасырдан артык гомер итеп, өч бала үстергән ир белән хатын бүген уллары, киленнәре, балалары тәрбиясендә яши. Табак савыты шалтырый да, тиз генә бетергә кирәк аны. Аны озак озатып тор, җилтергә ярамый. Шуңа күрә Берең җул бирегә тиеш, конечно. Ул бит инде икеңдә кызу булсаң булмый ул. Без колхоз малае булуына карамастан, бар, без барыбер эшләп үстек. Үләнен ташыдырыйк, утын ватадырыйк. Терлек үстердек. Үз кызлары кебек каршы алдылар. Минем инде исем китте. Башта куркып торган идем инде. Ул вакытта үк хәтле колхоз председателе бит инде. Бүгенге көнгә хәтле безнең арада менә бернинди тавыш та, гауга да булган юк, Аллага шөкер. Бу, әнинең акыллыгы. Күп эшләп, мохтаҗларга ярдәм итеп, авыл өчен, кеше өчен дип яшәгән җитәкченең картлыгы да күркәм була. Авылда Мәхмүт абый турында да, Күп күрмәде, кирәкмәгәнне ишетмәде, кешене суд юлында йөртмәде, дип сөйлиләр. Димәк, авылдашлар алдында намусың саф, йөзең ачык. Менә шулай яшәргә кирәк. Татарстанның Апас районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Татарлар.